ס'פעלט דארטן א ברעקל אין דער פאדלאגע. אהה, איך זע אז דער דאך איז. אויך צעבראכן.
מען רעמאנטירט דאך דעם טראמוויי, רעמאנטירט מען.
נו, זעץ איך מיר אוועק און ווארט און ווארט און ווארט. רבי איד! זאגט מיר איך בעט אייך, מיר וועלן היינט פארן צו ניין? אין מיר טשעם מיט פארן. הע, יאסל, גיב א הערה אביסל טעטינעט מען פארדרייען א ציגאר.

ווילט איר טאקע וויסן פינקטליך? וואס דען?
מיר פרימיינען.
אוואדע.
ס'איז א קאצענער פיקס. אה אזוי.
איך האב געמיינט אז ס'איז א פוקסענער קאץ. ניין. ניין איז נישט. נאך דעם אידן מיטן פעלצל קריכט אריין א איד אן א פעלצל, א געפרארענער נעבעך. וואו ס'האט זיך אויסגעגלאצט אפאר אויגן, מיינע צעריסענע הויזן געפעלן מיך נישט. ניין, די הויזן מילא.

און אַלע דרײַ שאַלן זײַן בײַך, אַז זי צעכראָסטעט, װיקלט אײַך אַרום. און װי נעמט מען אַ דריטע האַנט? אַ, איר האָט נישט קײן דריטע האַנט. איך פֿאַרשטײ שױן, איך פֿאַרשטײ שױן.
רבקה-ישׂראל, געפֿאָרן! װיאָ! אַ, מע פֿאָרט! אױב פֿאָר איך מער אַרױס אין אַן ענגע בױד, מיט פערדלעך פֿיר אין דער ברייט. א חושך א וויוגע, מע זעט נישט די וועלט. א בילעט! א בילעט! איר זעט מיר עפעס אויס נישט קענטליך, א פנים נישט כרגע. איר רעכנט דא צו האלטן שבת? קען איך אייך פארפירן אויף א סטאנציע. נישט קיין האטעל, נאר א ריינע סטאנציע, אן וואנצן. א דאנק, איך האב דא באקאנטע. באקאנטע?
ווער זענען אייערע באקאנטע ווער און וואס מאכן זיי אייער באקאנטע וואס און ווי אזוי רופט מען זיי אייער באקאנטע ווי אזוי. יקום פקר מה נשתנה. נישט געהערט אזא נאמען.
דארף מען נישט. רבי איד א בילעט.
ווייסע וואס? כ'האב דען אפילו א גראשן ביי די נשמה? וואס? א איד אין אזא פעלצל קיין הנהגה זאל נישט פארמאגן קאפיטאקל? כ'האב נישט, נו וואס זאל איך טוהן? כ'האב נישט. שוין דאס דריטע מאל היינטיגע וואך אז זי פארט אן א בילעט. וואזשע ווילסטע כ'זאל גיין צופיס? אדער אפשר ווילסטע כ'זאל גיין גנב'נען פון דיינעטוועגן זיך אנגעטשעפעט א בילעט? איר זעהט דא מיינע פאסאזשירן, הא? נו וואס ווילט איר פון מיר? איך האב דאך אייך באצאלט. כ'האב דען צו נאך עפעס? כ'וויל נאר איר זאלט זעהן ווי מ'ווערט פארשווארצען אונזער קאסרילעווקע. אָט גײ איך צו צו דעם שלעפּער, װעט איר באַלד הערן אַ לשון, הערט נאָר, רב ייִד, זײַט זשע מוחל, אַ בילעט! ע? אַ בילעט! ש, שמעתי! װאָס טױג מיר אײַער שמעתי? װאָס שמעתי, שמעתי? נעמט אַרױס פֿינפֿקאָפּיקע סענאַטעך אַ בילעט, שמעתי, שמעתי! ש, ש, שרײַ נישט!
װאָס עפּעס אַזאַ ירגוזן? אַ גאַנצער יחסן? כ'בין דיר עפּעס שולדיק? די מאַך נישט קײן אָנשטעלונג איבער ה' אַ פּיטאַקע!
מיר וועסטו עפעס אראפלאזן פון פאטאגע? מיינע צרות קען איך דיר אראפלאזן. ניין ניין ניין ניין ניין, האלט זיך מיט זיי געזונט אריי, כ'האב גענוג אייגענע. וויל איך איך בעט נישט זאלסט זיך מטריח זיין ארויף פונעם טראמוויי, ר' קאסריאל, פררר, מ'פארט נישט! מ'פארט נישט! נו זייט'זשע מוחל, נו מיט'ן רעכטן פיס, נו, איר ווארט אויף קאוויד, איר צוצענעט!
משוגע מיינע שונאים, צאלן! ניין!
פארט מען נישט! נו וואס האב איך אייך געזאגט? וואס האב איך אייך געזאגט? אוי, וואס זאל ער נעבעך טון, ער האט נישט. ער האט נישט, ער וויל נישט. נו, יעצט האמער צוגיין צו דעם קאשעק עפל. מאמיניו! א בילעט!
אוי, איך האב אבער געוויסט ער וועט זיך צו מיר אויך טשעפען. כ'זאל אזוי געזונט זיין ווי איך האב געוויסט.

דאס פערדל פירט מיך נישט די פירסט מיך. זיך אנגעטשעפעט א קנעפל אויפן קאשקעט און קעמאנדעוועט בילעד שמילעד למחול. נו וואס זאגט איר דא צו מיינע גליקן? אזוי זענען זיי דא אלע. ווער ס'האט געלט און קען צאלן גייט צופיס, און ווער ס'האט נישט פארט מיטן טראמוויי.
צוויי וואגאנעס האבן זיך פלוצים צונויפגעטראסקעט אויף איין ליניע און ס'איז געווארן א געשריי. א כאָלערע, א מגפֿה, א מיסע משונה זאָל דיך נעמען! דערוואָרגן זאָלסטו ווערן מיט דעם דישל אינאיינעם. זאָל זי דיר שטעלן דאָס מויל אויף דער זייט. אויסגעריסן זאָלסטו ווערן מיט דעם פֿערדל אינאיינעם. פֿאַרכינער, וווּ זײַנען געווען דײַנע אויגן? זעסט דאָך, אַז איך פֿאָר רעכטס! נעמט מען זיך לינקס. ווי שטייט עס געשריבן ממזרוק עינה אז די דארפסט פארן רעכטס און איך לינקס, טאמער פארקערט איך רעכטס און די לינקס? בהמה, דערויף האט מען דאך געבויט צוויי ליניעס, איך אהער און דו אהין. ביסט אליין א פערד. ווי שטייט עס געשריבן אז די אהער און איך אהין, טאמער פארקערט איך אהער און די אהין? גיי צו אל די שווארצע יאר. כאפט זי בענין מיט זייערע ליניעס מיט די וואגאנס אינאיינעם. וועסט וואו שמירסט הערטס. גיב אהער אביסל מחלוקת מיט פארעכערן. א שוועבעלע האסטו? ברענען זאלן זיי מיט די טראמווייען אינאיינעם. אמן, וואס מאכט עפעס די אלטע דיינע? שטילער געווארן אביסל? יא, ווען זי שלאפט.